Vawleicung khuazaram kip aumi dawtmi nulepa unenau nan dam cio lai timi zumhnak ka nei. Lengcung tlang channel in nang kut ka tleh ṭhan hna. Nizan May nithum zanlei thong cu May lei a tlam a tlin lo caah kan rak thanh kho lo. A ruah zia na kan thiamnak lai kan nawl hna. Mei ni li zanlei suimilam pahnih tiang kan theih khawhmi thawng ka rak thanh lai. Ka thanh dingmi hna cu Tedim peng ah bawnglamh sual ruangah minung pakhat an umnak a liam. Kale peng sikhua cu SAC ralhrang nih an khangh dih, mipi pathum zong an thah hna. Sakang ramṭhen ah SAC ralhrang nih khuami pahra an thah hna i pahnih an tlaih. Mei nihnih ah AC ralhrang nih Maleta khua an khangh dih. PDF Kale le sac ralhrang kahdohnak ah ralhrang pakul an thah hna. Kazhinni peng ah sac ralhrang le PDF kahdohnak voihnih a chuak. Thonghnih le kul le hnih May nithum nikhat lawngah ralhrang minung sawmnga le panga an thi, mipi vengtu ralkap paruk an nunnak a liam timi kong le ṭek nih a tlak ruangah minung pakhat sizung ah an kalpi timi kong hna an si lai. Tidim peng ah bom lamhsual ruangah minung pakhat a nunnak a liam. May ni hnih ah Chin ramkulh Tidim peng Laituai khua Linton tlang ah An sia a tlau i a kawimi minung pahnih hna cu bom an i lamh sual ruangah minung pakhat an umnak a liam. Laituai khapong i Linton tlang pawngkam ah hin NAC ralhrang ke a rak um i CNF le CNF he kahdohnak a fah tawnnak hmunhma a si caah bomb hna hi an phum tawn tiah khuami pakhat nih a chim. Mei nikhat zongah Falam khuapawng Rih lamkam ah khuami pakhat bom lamhsuai ruangah hliamhma a rak tuar bel cang. April thla chung zongah Linton tlang ah hin caw pakhat bom lamhsuai ruangah a thi bal. SAC nih hramhram in uknak a lak hnu Chin ramkulh chungah bom lamhsuai ruangah mipi pakua an thi cang i minung pahlei kua hliamhma an tuar cang. Thonghnih kul le hnih May ni thum ni lawngah rampumpi huap in ralhrang minung sawmnga le panga an thi i mipi vengtu ralkap minung paruk an nunnak a liam ve. May ni thum ni lawngah ralhrang minung sawmnga le panga a thimi hna hi Sagaing ramthen in minung sawmthum le pariat an si i Sagaing ramthen hi nan theih dih cang bantuk in atu lio ah kahdohnak a fahnak bik a si i nichiar ti awk in kahdohnak le innkang hi a um peng. Kan chim cia bantuk khan thonghnih kul le hnih kum thawk in May nili tiang ah hin A kanghtam cemnak hi Skan ramṭhen a si i ralhrang a that tam cemtu zong hi Skan ramṭhen hi an si. Mandalay ramṭhen in ralhrang minung pakhat an thah ve nain mipi vengtu ralkap minung panga an nunnak a liam ve. Yangon ramṭhen in ralhrang minung pahnih, Makuai ramṭhen in ralhrang pakhat, Chin ramkulh Hakha in ralhrang pahlei thum an thah hna i Hakha CDF lei in minung pakhat nih a nunnak a liam ve. Kalepeng sikhua cu sac ralhrang nih an khangh dih. Mipi pathum zong an thah hna. Kalepeng nichuahlei sikhua cu sac ralhrang nih mei in an khangh dih. Innzakuar hrawng khua a sami khuate ngan pakhat a si. Mei ni khat le mei ni hnih ah khanghpiak an si dih. Amah ning tein a tangmi hi inn thum lawng a si. Sac ralkap nih mipi thilri mansung vialte fir dih in mei in an khanghnak hi a si. Khuami pathum zong an thahchep hna. Khua chungah ahohmanh a kir ngammi an um ti lo tiah khuami pakhat nih a chim. SAC ralkap le mipi vengtu ralkap hna hi April ni kule na sarih Sikhua ah hin kahdohnak a chuak. SAC ralkap lei in tam ngai a thi an thih caah mah bantuk in thil an tuahnak hi a si. May ni thum ah SAC ralkap nih helicopter in kahdohnak an tuah i ralzaam pawl zong an kah chih hna caah eidin le ṭhutdirnak lei ah bawmhnak an herh ko tiah theih a si. Kalepeng sikhua cu SAC ralhrang nih an khangh dih mipi pathum zong an thah hna. Kalepeng nichuahlei sikhua cu SAC ralhrang nih mei in an khangh dih. Innzakuar hrawng khua a sami khuate ngan pakhat a si. Mei ni khat le mei ni hnih ah khanghpiak an si dih. Amah ning tein a tangmi hi inn thum lawng a si. SAC ralkap nih mipi thilri mansung vialte fir dih in mei in an khangh hi a si. Khuami pathum zong an thah chap hna. Khua chungah ahohmanh a kil ngammi an um ti lo tiah khuami pakhat nih a chim. SAC ralkap le mipi vengtu ralkap hna hi April ni kule ni sarih sikhua ah hin kahdohnak a chuak. SAC ralkap lei in tam ngai a thi in thih caah mah bantuk in thil tuahnak hi a si. May ni thum ah SAC ralkap nih helicopter in kahdohnak an tuah i ralzaam pawl zong an kah chih hna caah eidin le ṭhutdirnak lei ah bawmhnak an herh ko tiah theih a si. Thonghnih le kul le hnih mei ni li ah CNDF nih thawngthanhmi ka rak chim lai. Thonghnih le kul le hnih mei ni hnih zinglei hrawng ah Kale peng thlanglei Ciaphiu khualei ah rami SAC ralhrang thazaang zakhat hrawng le Pyusawṭhi pawl cu CNDF, CDF KKG, PDF Kale le a dang hriamthlai phu pawl he an i kap i mei ni thum ni tiang din lo in an i kap. sac ralhrang le phyusawṭhi pawl cu Chiaphu khua chungah lut in an inn pawl cu an khangh hna. Kale peng thlang le Chiaphu khua ah kahdohnak ah hin sac ralhrang lei in minung panga nak tlawm an thi i an meithal pali zong an lak khawh. An in hnihnak kahdohnak ah hin ralhrang minung paizat dah a thi timi hi kan thei rih lo tiah an langhter. May nihnih ah sac ralhrang nih Maleta khua an khangh. Mi Aung Hlan hruaimi sac ralhrang pawl nih thonghnih le kul le hnih May nihnih ah Ayaraw peng Maleta khua cu zingleng suimilam pakua hrawng ah lut in an khangh. Mah khua hi inn thongkhat hrawng a ummi a si i an duahmi hi inn zakua renglo a si. May nihnih zingleng suimilam pakua hrawng ah an rak luh ahhin khua chungah mi pakhat hmanh an um ti lo i chun suimilam hleihnih hrawngah innduah hi an thawk colh ko mi a thimi le an hliammi an um lo PDF Kale le SAC ralhrang kahdohnak ah SAC ralhrang minung pakul an thi SAC ralhrang le PDF Kale CDF Kale hna cu May nihni in May nithum tiang an i kap kawl ralhrang nih an phanhnak khua paoh hi an inn le lo an khangh pah thluahmah Mah kahdohnak ah hin ralhrang minu pakul an thi i hliamhma a pumi an tam tiah kan theih. Bilim pangah SAC ralhrang le KNDL kahnak a chuak. Mah bilim pangah SAC ralhrang le KNDL kahnak ah hin SAC ralhrang nih vanlawng in bom hin an kah hna caah khuami pawl cu ungam loin an zaam hna. Mah a zaammi pawl hi minung thonghra tluk an si. An chaw le an va, an thil le an ri ei le din zeihmanh an i put man lo. Kut ruak in an zaam, an chuahtak, an khua hi an chuahtak timi thawng kan theih. Lengcung tlang channel a kan zoh i thazaang a kan pe zungzaltu nan zate cungah lawmnak tampi kan ngei. Lengcung tlang channel in thawngthar he kan tong ṭhan te hna lai.